Mela, illum se mmorru fir-Repubblika Ċeka. Repubblika Ċeka, s-simbolu tar-Repubblika Ċeka huwa dan l-iljun bil-kuruna fuq rasu u għandu denbu daqsxejn mhux tas-soltu. Il-bandiera tar-Repubblika Ċeka, jew Ċeska Repubblika, hija din ta' hawn, rajt bl-abjad aħmar u blu, dak it-trajangolu blu. Għal min ma jafx fejn hi Repubblika Ċeka, din hija l-Ewropa. Right, Repubblika Ċeka qiegħda f'nofs l-Ewropa kważi kważi, dek l-Italja, kej għandek Spanja, Repubblika Ċeka tmiss mas-Slovakkja, tmiss mal-Ġermanja, tmiss mal-Polonja, tmiss ma' l-Awstrija, ġifieri ma' erba' pajjiżi. In-nies biex imorru l-baħar daw iridu jsiefru mhux bħalna. Rajt dal-pajjiż ma jmiss mal-baħar imkien, jew inkella jmorrux f'xi pixxina. Għaliex qed insemmi r-Repubblika Ċeka? Għax il-ktieb li se naqra llum huma ħrejjef mir-Repubblika Ċeka ta' Immanuel Mifsud. Qabel ma ngħid xi ħaġa żgħira fuq Immanuel Mifsud, ngħid xi ħaġa dwar id-differenza bejn ħrejjef u leġġendi. Mela, ħrafa hija fairy tale. Hija storja, tista' tkun qasira, tista' tkun twila, mimlija fantażija, ikun fiha l-vjolenza, l-ġlied, il-qtil, ikun hemm re normalment, ikun hemm prinċep jew prinċipessa. Ħafna drabi fil-ħrafa dejjem jidħol in-numru tlieta, ir-re jew il-prinċep ikollu tliet itfal jew tliet ulied, Rajt jidħol ħafna drabi xi xiħ, rajt, u hija kollha fantasija. Jiġifieri ma rridu nemmnu xejn li huwa vera, għax ma jsir xejn vera, kollox fantasija. Mela dik hija l-ħrafa, il-fairy tale. Il-leġġenda hija storja oħra. Il-leġġenda normalment tkun marbuta ma' post, ma' xi jar, ma' xi knisja, ma' xi salib, bħal pereżempju jew xi delitt, bħall-istorja rajt ma rajtx u smajt ma stmajtx. Rajt, għandna l-leġġenda ta' Wied Speranza, okay? Jew l-leġġenda tal-Għarusa tal-Mosta huwa marbut ma' post partikolari. Anki f'Għawdex għandna l-leġġenda ta' Żgugina u ta' San Dimitri, kollha marbutin ma' post partikolari. Fil-leġġenda dejjem ikun hemm xi naqra verità. Per eżempju, jidħlu l-pirati, ħafna drabi fil-leġġendi, il-pirates, is-sibbien, il-ħallilin tal-baħar. Dawn vera kienu jiġu Malta u jaħbtu għan-nies u jisirquhom u jieħdu l-annimali tagħhom. Mela hemm differenza kbira bejn leġġenda u ħrafa. Il-leġġenda ħafna drabi kienet tingħad minn mix-xjuħ lil uliedhom, in-nanniet lit-tfal tagħhom jew l-ommijiet lil uliedhom, rajt, u mbagħad tibqa' għaddejja minn ġenerazzjoni għall-oħra, ħafna drabi bil-fomm, ma kinitx tinkiteb. Wieħed mill-nies li għamlu ħilithom biex jiġbru l-leġġendi kien Patri Manwel Magri. Il-ktieb Mela nhar ġenajt huwa ħrejjef mir-Repubblika Ċeka, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin u l-kittieb jew dak li qed jirrakkonta huwa Immanuel Mifsud. Immanuel Mifsud hu magħruf l-iktar għal kotba għall-kbar, imma hawnhekk qed jikteb għat-tfal u għal dawk li mhumiex daqstant tfal li jieħdu pjaċir jisimgħu storja. Huwa magħruf ħafna wkoll għal poeżiji tiegħu wkoll fosthom waħda li nqrat fil-Parlament hija magħrufa ħafna kienet ukoll għal Metzek jisimha Aqta' fjura u Ibni kamra. Nixtieq niddedika dan il-qari tal-lum lil żewġt iħbieb tiegħi Martina u Mattias, insellmilhom minn hawnhekk, dawna kultant jiġu fil-library tal-iskola fejn inkun jien f'Savio College u jinżlu joqogħdu bil-kwiet jaqraw xi ktieb jew jissellfu xi ktieb u mbagħad jitilgħu fuq u jintilfu fil-fantażija huma u jaqraw ktieb. Għalhekk insellmilhom għax naf li jieħdu pjaċir jisimgħuni. Mela, l-istorja li Se naqra llum jisimha Is-Suldat u d-Dimonju. Wara gwerra qalila, suldat Molaw kien sejjer lura d-dar. Għajjien mejjet u mimli qatgħat ta' xwabel ma' ġismu kollu. Ma kellu xejn fuqu għajr tliet ħabbiet. Sa ħabbiet kienu muniti li huma li għandhom l-inqas valur ħabba, ħabbiet jew ħbub. Biex jasal id-dar kellu jaqsam foresta kbira u kif kien qiegħed f'nofsha jara tallapri saqlejh jitolbu ħabba. Avolja ma kellux wisq flus, is-suldat tah ħabba u kompla miexi. Ftit tal-ħin wara jiltaqa' ma' tallab ieħor li talbu ħabba. Dan it-tallab kien jidher madur mhux ħażin u allura s-suldat tah il-ħabba li talbu. Madur tfisser marid. Ftit wara iltaqa' mat-tielet tallab u dan kien nofsu mejjet. Is-suldat ġietu ħniena minnu u tah l-unika ħabba li kien fadallu. Issa ma kien baqagħlu xejn. Kompla miexi lejn id-dar x'kien f'daqqa waħda jidhirlu l-Mulej Alla. Talli kont daqshekk ħanin mat-tallaba, se nagħtik tagħżel tliet affarijiet, ikunu xi jkunu, u jien nagħtihomlok minnufih. Is-suldat feraħ mhux ftit, u l-ewwel ma għażel kienet pipa li tkun mimlija tabakk kull meta jkollu aptit ipejjipha. It-tieni ħaġa li għażel kienet li jekk ikun irid idaħħal lil xi ħadd fl-ixkora tiegħu, ikun jista' jagħmel hekk faċilment billi jagħti l-ordni. U t-tielet ħaġa li talab kien li jkollu portmonni li jimtela bil-muniti tad-deheb kull darba li jagħfsu. Il-Mulej Alla aċċetta li jagħtih dan kollu u telaq lura lejn is-sema. Is-suldat baqa' miexi, imma beda jidlam, u allura ried jara fejn se jqatta' l-lejl. Huwa u miexi, wasal ħdejn mitħna. Ħabbat u ġiet tiftaħlu waħda mara. Lil din talabha kamra fejn jgħaddi l-lejl. Imma l-mara qaltlu li fil-mitħna kellhom kamra waħda biss, għaliha u għal żewġha, u oħra li kuljum f'nofsillejl kien jidħol fiha d-demonju. Is-suldat ma kien jibża' minn xejn u allura qal lill-mara li seta' joqgħod hemm. U allura daħal fil-kamra u qagħad hemm jistrieħ, jilgħab il-karti waħdu. Imma mad-daqq ta' nofs il-lejl kien hemm ħoss tal-biża' u tfaċċa d-demonju u malli lemaħ lis-suldat, poġġa qoddiemu u bdew jilgħabu l-karti flimkien. Damu jilagħbu xi siegħa, u d-dimonju ra li das-suldat ma kienx qed jibża' minnu. Ra wkoll li kien wasal il-ħin biex imur lura lejn l-infern. Allura f'daqqa waħda qabeż fuq is-suldat u beda jipprova jqattgħu biċċiet. Imma s-suldat minnufih ordnalu jidħol fl-ixkora tiegħu u d-dimonju sab ruħu maqbud hemm ġew. Is-suldat tefa' l-ixkora taħt is-sodda Daħal fil-friex u raqad. Malli sebaħ, it-taħħan u martu marru jaraw jekk is-suldat kienx għadu ħaj. U tgħidx kif baqgħu imbelħa malli semgħuh jonħor u rawh rieqed fil-fond. Qajmuh u riedu jagħtuh rigal sabiħ ta' dak li kien għamel magħhom. Imma s-suldat ma ried xejn. Minflok, libes qabad l-ixkora u tefagħha wara daru u rħielha lejn il-ħaddied, u qallu biex jagħti kemm jiflaħ bil-martell fuq dik l-ixkora. Ħaddied huwa wieħed li jaħdem fil-ħadid. Dak hekk għamel, u meta ma felaħx jagħti aktar, is-suldat ħareġ lura fil-foresta u ħalla lid-demonju jitlaq. Is-suldat kompla miexi u wasal f'belt kbira, Malli wasal, sema' li hemmhekk kien joqgħod raġel sinjur u dan kellu tifla li kienet taf tilgħab il-karti. Tant kienet tajba fil-logħob tal-karti li ħadd ma kien jirbħilha u bis-saħħa t'hekk kienet għamlet ħafna flus. Malli sema' dan, is-suldat mar għandha u stedinha tilgħab miegħu. Tgħidx kemm damu jilagħbu, imma t-tifla tas-sinjur ma setgħatx tirbaħlu flusu kollha għax malli jitlef dawn kienu jiżdiedu aktar minn qabel. Sar ħafna ħin u t-tifla qalet li ddejqet u marret torqod u s-suldat iddeċieda li jagħmel bħalha. Iżda ġara li meta qam filgħodu sab li t-tliet rigali tiegħu kienu sparixxew Għax dik it-tfajla li lagħab magħha serqithomlu mal-lejl. Tgħidx kemm ħassu mdejjaq is-suldat, iżda ma kienx hemm x'jagħmel ħlief li jitlaq mill-palazz b'idu f'idu. Huwa u miexi ra siġra tat-tuffieħ, qata' waħda kbira, kiel nofsha u baqa' sejjer. Iżda hu u miexi beda jinduna li kull min jarah beda jitlaq jiġri lejn in-naħa l-oħra tat-triq Biex ma jgħaddix minn ħdejh. Is-suldat ma kellu ebda idea għala kulħadd beda jagħmel hekk. Allura sab għadira ilma u ħares lejha biex jara lil wiċċu. Malli ra x-xbieha tiegħu, intebaħ li fuq rasu kellu l-qrun. Mill-ewwel qatagħha li dak il-qrun kibirlu għax kien mit-tuffieħa. Mexa u mexa u wasal ħdej is-siġra tal-lanġas, qata' waħda, kiel nofsha u l-qrun sparixxa. Malli ra hekk feraħ mhux ftit u ġietu idea. Mar lura b'pass mgħaġġel għand it-tifla tas-sinjur u qalilha li kellu rigal għaliha. Malli semgħet hekk, it-tfajla riedet ir-rigal minnufih, u s-suldat taha n-nofs tat-tuffieħa li kien fadallu. It-tifla bdiet tikolha gidma gidma u bdiet tgħid li qatt ma kienet kielet tuffieħa daqshekk tajba. Iżda ma damitx tgawdi għax f'daqqa waħda ħarset lejn il-mera u ndunat li fuq rasha kellha qrun. Neħħiehuli dan il-qrun! Neħħiehuli! bdiet tgħajjot u twerżaq. Iżda ma kinitx ħaġa daqshekk faċli. Missierha, li kellu flus kemm jesa' ġildu, ġab l-aqwa tobba tal-pajjiż. Saħansitra anki tobba minn pajjiżi oħra ġab. Imma ħadd u ħadd ma seta' jneħħi l-qrun. Mhux talli hekk, talli aktar ma ppruvaw jisserrawh ħa jaqtgħuh minn ma' ras it-tifla, aktar il-qrun beda jitwal u jeħxien. It-tifla kienet tqatta' l-ġurnata kollha maqfula fil-kamra tagħha tibki u tixgħer. Lanqas li kieku riedet ma setgħet toħroġ għax il-qrun tant twal li beda jaħbat mas-saqaf u bih ma setgħatx tgħaddi mill-bieb. bdiet tisfar bis-sigħat u wiċċha beda jinxtorob bid-dwejjaq kbar li kellha. Malli ra kif spiċċat bintu, is-Sinjur ħareġ avviż importanti għan-nies kollha tal-pajjiż. Min jirnexxilu jneħħi l-qrun tat-tifla, ikollu d-dritt li jiżżewwiġha. Imma jekk xi ħadd jipprova u ma jirnexxilux, jispiċċa mgħallaq ma' siġra. Ħadd ma ażżarda jidħol għall-biċċa tax-xogħol, avolja l-prezz kien tajjeb ħafna. Kulħadd kien jaf li min se jiżżewweġ lil dik it-tifla kien se jiret ħafna u ħafna flus. Imma mill-banda l-oħra, ħadd ma kellu idea kif jista' jneħħi l-qrun u ħadd ma ried jispiċċa mgħallaq. Imma jum fost l-oħrajn reġa' tfaċċa s-suldat u mar għand it-tifla tas-sinjur. Malli ra b'dak il-qrun, tgħidx kemm daħaq u qalilha li huwa biss seta' jneħħihulha. It-tifla ma riditx taf, kienet lesta tagħmel minn kollox biex terġa' tiġi normali u wegħditu li dak kollu li jitlobha kienet se tagħtihulu. Allura s-suldat talabha r-rigali li kienet ħaditlu u malli ġabithomlu ta in-nofs l-ieħor tal-lanġasa. U hekk kif ħadet l-aħħar gidma, il-qrun waqa' minn ma' rasha. It-tifla tgħidx kemm ferħet, imma s-suldat feraħ aktar u kompla l-vjaġġ tiegħu iġorr ir-rigali. Huwa u miexi jiltaqa' mal-mewt. Malli raha s-suldat qalilha, Bonġu mewt! Bonġu! wieġbet il-mewt bi tbissima kbira fuq wiċċha. Tridx tidħol fl-ixkora li għandi? staqsieha s-suldat. Il-mewt aċċettat, u malli daħlet, is-suldat rabat sew l-ixkora u ħallieha tagħti hemm ġew għalxejn. Imma wara ftit il-Mulej reġa' deher lis-suldat u qallu, Ħuh, sirt naf li fl-ixkora qed iġġorr il-mewt, hux? Ma tistax tagħmilha ħaġa bħal din. Qiegħed nordnalek biex tħallieha toħroġ. Is-suldat obda lill-Mulej u l-mewt ħarġet tiġri mill-ixkora. Is-suldat baqa' miexi u miexi u qatagħha li jmur il-ġenna. Imma minflok sab ruħu fit-triq lejn l-infern. Il-kelma kienet ġriet sewwa u anki d-dimonji saru jafu xi jsarraf dak is-suldat. Għalhekk malli wieħed minnhom lemħu ġej, avża lil kulħadd, u fittxew jagħlqu l-bibien kollha biex ma jidħlilhomx hemm għax beżgħu minnu. Malli s-suldat ra li l-bibien kienu kollha magħluqin, dar u sab it-triq lejn il-ġenna. Wasal ħdejn il-bieb il-kbir u ħabbat. Imma ħadd ma wieġeb. Reġa' ħabbat għal darb'oħra U ġie San Pietru, imma qallu li ma setax jidħol hemmhekk. Is-suldat qal lil San Pietru, U iva, kollox sew. Imma ħallini mqar nagħti titwila ħalli nara kif inhi l-ġenna. San Pietru lanqas laħaq wieġbu sewwa. Is-suldat ħareġ il-kowt li kellu fl-ixkora, xeħtu fil-ġenna, qabeż warajh u poġġa fuqu. San Pietru beda jgħajjat miegħu imma s-suldat wieġbu, Jien qiegħed bilqiegħda fuq proprjetà tiegħi. Ma tistax tqajjimni minn hawn. Is-suldat u San Pietru baqgħu jilletikaw bejniethom għal mitt sena sħaħ, imma ma setgħux jilħqu ftehim. Allura reġa' tfaċċa l-Mulej u dan qal lis-suldat, Ma tistax tidħol fil-ġenna, għax int għadek ħaj, Fil-Ġenna jidħlu biss nies li jkunu mietu. L-ewwel trid tmut u mbagħad tkun tista' tiġi hawn. Is-suldat kellu jobdi. Ħareġ mill-Ġenna u mar lura lejn id-dinja. Imma mbagħad miet u reġa' mar lura l-Ġenna u għadu hemm sal-lum. U hemm tintemm l-istorja tagħna.